Grazzi tal-li qed issegwu l-proġett Xjentek, proġett tal-Fondazzjoni Satar, fej flimkien qed nesploraw aspetti ta' ċjenza, teknoloġija u innovazzjoni b'mod applikat. Infakkarkom li tistgħu issibu informazzjoni fuq ir-rivista Satar fuq satar.org.mt kif ukoll fuq l-app tas-Satar. Illum ma għandna lil Keith li se jispjegana daqsxejn kif isir it-tieni mudell, il-mudell tal-karru tal-karnival. Naraw flimkien. Mela Keith, il-karru tal-karnival, issa aħna mdorrijin naraw karijiet kbar, jiċċaqalqu, però x'għandu differenti dan hekk għax qed iqallilna ftit kurżità. Sewa tajt Maja Laura, karru mhux kbir ħafna ħajkun, imma fl-istess ħin l-affarijiet kollha li wieħed jista' jimmaġina bħala mekkaniżmi u affarijiet jiċċaqalqu Nistgħu nagħmluhom anke f'dan il-karru. Interessanti. Nibdew billi insibu il-kartuna, il-kartonċina li ħajkonna eh, fil-magazzin u minna ħankunu qegħdin insibu l-parti ewlenija. Sewwa, din il-parti ewlenija tinqala bħala parti numru wieħed fil-fatt u bħal ma qegħdin taraw f'daw il-pożizzjonijiet għaw jisupostijiet fejn nistgħu nagħmlu tinja biex nirwu iktar faċilment il-forma u l-mudell tagħna. Sawa jekk ma jirnexxilek xi stanza tuża riga biżritt mal-parti fejn tittirwi u inti tgħinek iżżomm iżżomm. Jiena ħankun qed nirwi l-partijiet kollha hawnhekk anke l-partit hawnhekk. Tajjeb.
Kull fejn għanna. Kull fejn għanna dawk il-linji. Il-linji, il-linji imqasqsini, so. Ekku.

Naqra attenzjoni hija meta niġu biex naqdu din il-kaxxa ngħidulha hekk, il-qafas bħala oġġett wieħed. Tista' tuża l-kola jew tista' anke ma tużaħħiex, imma li jekk qed jiġri huwa li npoġġu fuq xulxin daw iż-żewġ flaps ta' wara u waħda jisa tidħol ġol oħra. Għandha fejn tidħol. Sewwa, issa jekk tixtieq jkunu iktar stabbli tinkollhom ftit naqa' kola tal-kraft minn dik trasparenti u żommhom sakemm jixfu. Fi hawnhekk diġà ħloqna Il-parti ewlenija, il-qafas. Sewwa. Minn din ħammorru issa għal-qalba, għal-mekkaniżmu. Tajjeb, interessanti. Mela, il-karru tagħna ħajkun kapaċi ċaqlaq erba' postijiet differenti. Mm. Issa x'tamel u x'tuża eh, dawk erba' partijiet tista' tara inti. L-istudenti jkunu kreattivi, jekk jiena noħlom jew ħanamel annimal, B'xi idej jiċċaqalqu nista' nużahom hekk, u hemm ħafna idejat x'tista' tagħmel. Għalhekk huwa l-ispirtu tal-karnival sewwa, ħafna immaġinazzjoni u idejat. Hawnhekk għandna l-biċċiet jidher. Ħansibu l-parti erba' illi hija naqra twila u għandna l-parti ħamsa, iva, tnejn minn tal-erba' u tnejn minn tal-ħamsa, li huma kemm kemm iqsar mit-tnejn l-oħra. Sewwa tnejn twal u tnejn qosra. Issa, dawn il-partijiet aħna ħajtuhom li dejna hawnhekk mhm. biex jifmuni sewwa u magħhom għandi wkoll il-parti it-tonda tal-mudell. Il-kbira. Hekk ħanajdu hekk, nistajt kważi użajna kollox. Numru tnejn sewwa. Eżatt, eżatt, iċ-ċirku tont huwa numru tnejn. Mela, bl-affarijiet issa preparati qudiemna, ħanuru kif ħanoħlu mekkaniżmu. Nibda billi nuża iċ-ċirku tont li għandu mhm. ħafna toqob ma' dawra tiegħu. Kull ċirku għandu daw it-toqob u kull toqba ħanużaw bħal jekk jgħidulu pivot. Post fejn jisa ċappetta fejn idur il-mekkaniżmu. Tajjeb, ħanibda bit-twal. Dawk it-twal ħanagħmel waħda fuq U għad konna bżonn xi ftit butterfly clips jew Iva, pins. pins. Sewwa Hekk huma. dawn il-pins jitlu min-naħa ta' fuq Mhm. u inti tkun tista' taqlibha u mbagħad niftħuha. tifridhom. Nifriduhom eżattament. Hekk hu. Mela, nara, Tiġi dak il-mod u kif għad tisa bħal ċappetta din tis- Tista' ddur. dur fuq dak il-punt. Tajjeb, mela importanti li nużaw il-partijiet it-twal qudiem xulxin, jiġri dawn huma waħda qudiem u waħda wara. Bħala gwida ħalli mbagħad il-qudiem qed jivvinta. U tesperimenta u tesperimenta.
U ħal għamlu l-istess proċess fejn ħankun qed indaħħal fuq wara il-butterfly pin u fuq naħa l-oħra ħanifirduhom u nafġuhom ftit. Tajjeb.
Dak huwa l-istess proċess. Ġiet l-istess ħaġa. Forma ta' salib biex ikun qegħdin noħolqu waħda fuq kull naħħa. Tajjeb. Ġifieri għalissa ħa nagħmilhom hekk jiena forma ta' mhm. salib ehm, u nerġa' nuża butterfly pins. L-istess ħaġa.
Mela għandna tnejn it-twal faċċa ta' ta' xulxin u tnejn il-qosra faċċa ta' ta' xulxin. Eżatt, tajjeb
Ok, mela issa għandna mekkaniżmu diġà armat. Issa dan jidħol ġol-magna, ġol-kaxxa tal-magna, fejn hemm il-kontroll tal-mekkaniżmu kollu. Mela għandna l-ewwel parti tal-mekkaniżmu u l-parti ewlenija lesti. Mela issa ħankun qegħdu nuru kif indaħlu din ġol-kaxxa, ġol-qafas. Mela l-istess kif spjegajna l-ewwel it-twal ħajkunu quddiemna u warajna mhm. u l-qosra din fil-ġnub. U bl-istess mod ħandaħluhom fil-kaxxa. Nistgħu nibdew pereżempju minn parti ta' wara hekk.
Mhm. Nkun dħalt kemm nista' u mbagħad indaħħal parti ta' qudiem lit ġol mhm. slot li hemm qudiem fil-karru.
Daħlu kollha.
Daħlu kollha. Daħlu kollha u la darba daħlu vera għadu jkollox l-użu jiġri u jiċċala, jiġifieri, mhm. imma jonqosna biss l-aħħar parti tal-mekkanizmu. Mhm. L-aħħar butterfly pin illi ħanamlu fin-nofs li jżomm ir-rota u l-mekkanizmu kollu kollu f'post wieħed.
Ikonna toqob qed jinbidru xulxin. Sewwa.
Biex tinfet minn din u din il-parti għal fitta Kollox ċas fuq il-bank. Ħanerġaw niftħu. Ġawġom. Tajjeb.
U għanna mekkanizmu li jista' jaħdem eh, diġa. Ta' veru. Ġifieri xi ħadd li għandu f'moħħu li juża l-qafas kif inhu, mhm. ħanaraw diġa li għandek il-kontroll ta' meta timbutta u meta eh. tiġbed. Edin naraw li ġa għanna. Waħda minnhom biss u tiċċaqalqu kollha. Ħanerġgħu nuru Xiġri minna naħa ta' wara, dan għanajda bl-Inglis jgħidulu reverse mechanism, mhm. għaw xortu ċappetti jaħdmu għek, timbutta wahda l-oħra tidħol il-ġewwa. Sewa. Tiġbet wahda jiġbet kollha ġil-barra. Iġviri dan qed naraw il-mekkanizmu kif jaħdem. Tajjeb. Tajjeb.
Interessanti ħafna.
Mela, l-qafas jidher li lestu l-mekkanizmu wkoll. Issa kif nistgħu nżejnuh? Mela, ovvjament jiddependi minn xi ideati kollok. Imma allura aħna ħanuru xi ideat biex jgħinu li tfal jimxu l-qoddim. Sawa, mela, aħna b'dan il-qafas ħankunu nixtiequ noħol u forma erdu ta' annimal. U aħna ġitna l-idea ta' fekruna, per eżempju, li tiġi vera ħelwa xanda dak l-erba' dejn etc. Mela biex tippjana inti trid tajt mela jiena ħatu kas ħan id-dizinja nagħmel sketch qabel u ngħid jiena ħan nagħmel pereżempju ras il-fekruna ħan waħħala ma' qudiem. Ħan nagħmel id din naħħa Ħanamel id din naħħa. U peress li erba biss aħna, ħanħallu din li f'dan il-kas, jew bħala demp, jew ankala biex nikkontrollaw minna. Ekku. Sawa. Sawa.
U dawn iridu joħolqu għom huma stess u xek. Iva, iva, inta dak il-qafas un bat ħat toħolqu tiffinta inti. Mela kif nistgħu noħolqu għom? Mela l-ewwel net, wieħed jista' hawnhekk juża il-bażi biex ikun jaf kemm kbira biex nagħti il-bażi li għandi.
U tista' tpinġi bil-lapes. Mhm, mod ħafif, ħafna. Mod ħafif u ċar il-forma. Mhm. Minn hemmhekk ħanajt isma' jiena ħanagħmel fekruna ħankun qiegħed naħdem pereżempju. Dak id-dar?
Eżatt, il-qoxra tal-fekruna fuq wara u li mhm.
gżuħ tat-tili kollox. Tajjeb. Din, eventualment.
Provajna naħdu waħda diġa u koll. U tkun għamilta letteralment ikkulurita, għamil ta' kuluri tixtieq, forsi għamil naqa riċerka tajt nista' nipprintihom jiena l-biċċi tal dak il-hexagons Tista' tpinġihom, tistrumhom 3D u hawnhekk żidt ukoll iż-żewġ idejn u waħħalthom u saqaj li mhux qegħdin hawnhekk. Għal daqstant imbagħad mela waħħal daw u għandi din pjanata u lesta jaqbillek illi l-partijiet kollha jkunu Il-barra.
Il-barra kemm jista' jkun, mela nixbdu.
Sawa?
Ħalli anke jekk għadhom ma nixfux dawn nista' ndaħħalhom laqal ġewwa jew l-barra skont kif hemm bżonn. U eventualment meta din ħalli kollha, eżatt, biex tiġi b'saħħitha hemm trik tagħmel naqra kollha ma' hawnhekk, mhm. naqra kollha ma' din in-naħħa u wara ftit sekondi jeħlu ħafna iktar. Ġifieri tkun inkollajthom u issa din imwaħla b'daw imwaħli mal-mekkaniżmu. One, two, three, dawk it-tlieta. U l-mekkaniżmu kollu qiegħed hemm fil-fatt ħloqna karru tal-karnival denju ta' stadarjali. Tajjeb, għannu l-eżempju iħor ta' malaj malaj, fejn kollega tija tira x'tista' tivvinta. Mhm. Kif għamlu ma' tfal aħna, ħarġet bidea ta' bl-istess mekkanizmu eżatti, mhm.
ħarġet bl-idea ta' dan il-buffu. Kemmu gustu. Illi letteralment tista tikkontrollaħ minn kull it li għandu, jew minn kull sieq. Jekk inti tuża din, Dan ħaj jkun qed jagħmel zifna partikolari anke jekk iżżomlu dejh jagħmilha din iż-żifna illi naħseb jiena kulħadd jisweġ bidejat differenti. Ekku, qed nużaw materjali differenti. Iva, iva, iva, ħafna materjali riċiklat f'dan il-każ ukoll. Ukoll. Illi għenu wkoll biex tagħti sa dik iċ-ċaqliqa fil-ħwejjeġ ukoll kollha triks tal-karnival da. Ekku, proset, interessanti immens, nittama li issa ħafna mit-tfal joħorġu bidejat sbieħ. Iva.
Inħeġġukom biex tibatulna ritratti tal-modelli tagħkom fuq korrispondenza at satar.org.mt. Ħalli nkunu nistgħu ntellawhom fuq il-medja soċjali ta' Satar kif ukoll fuq dawk ta' Design and Technology.